Taaskii rama Jeneraal Kaalid Laddo gadadii nuu Ustaazuma hin deeman abdiin daakuu. barattu yoo yoo dhugaan dhiira taate maa waliin maa waliin dhufin kaa dhufeetiin maa reessu godhaatta kijiba nadho os os. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni daawwattootaa fi kabajamtoota ummaruudaan tuba akka mana gaafa yaa keessan jira jirtu enna deebiin hafnee jirra gaariillee gaa maaliin nu dhuftan jechuun keessan olamu gaa akkuma beektanitti tiyyaa dhagalaa inni gartanii miti Ijjatee natti ol hin baasinan. Tiyyaa dhagalaa tannee agartanii miti. Waanuma isiin Khaalid irraa feetu, waanuma isiin Khaalid irraa barbaaddu, nuti amma ilan gammaan faamne bar, nuufuun gallee witi. Moo sababa Khaal- Khaalid jaartisaa akka hin mana deeffataa, akkamitti abdii wajji walitti araaramaaf moo maali tiyyaa tiyyaa dhagalaa? Afaaniin dubbadhu kan yaalaa? Dubbadhu hayya. Afaaniin dubbadhu tolaan?

Taa irra margaan dhiyeessi haala qaqqabi.
Qabi asfi. Umarii taan tolaan gaafa jira miilasi kana qabi gad qabi gad. Qabi miilasi qabi miilasi lameen kana walitti. Gad qabi. Gad qabi miilasi kana walitti. Afaan tolaatiin dubbadhu urjii. Afaan tolaatiin si gaafachuu jira.

Dubbadhu afaan hin tolaan. Hidhi miilasii. Hidhi miilasii. Way way. Dur yoo barbaadde. Tamaam. Waanuma abbaa manarra abbaa nama jaarsa namarra barbaaddu fi waanuma isin feetu. Ilaan gammaan barre qaalitti wasaqa tanarra. Dubbadhu afaan hin. Kaafuu haalaa wallahi. Tolaan gaabanne tolaan didde. Daras.

Haalilaa gamaa nu bira hin geenye nu bira hin geenye. Waa kijibaa akkanatti waa dhugaa taatu kiyyaa fattaala Mustafaa sanii fi Mustafaa haalli gadhii siin jenne deeqaa takkatti gadhii siin jenne miti haadilan gammaa nu bira hin geenye daawwattoota fi kamtoota kiyya. Dubbadha baay'ee wanna kana. Afaaniin dubbadha baay'ee.
Dubbadha baay'ee. Sa as abisii tanas deebisi. Sani.

Gaafa ijaarsa waan meesii irraa barbaaddu waan meesii ilaalcha maa harkaan shan guutuu harkaan shan guutuu bikka isiin geejjibu kana arra kun galla kisanii jira kiyyaa mutamaa galiin yaa kiyyaa wasaka

Hara inni beerata simboo. Inni Akkanaa simboo- daawwattootaa fi Ogeessi kabajamtoota ogeessi kiyya ogeessi na dhaga'a afaan kee xarxar jedhu dhiisi. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya gaa a- xiqqoo dura itti dawwaleetiin jeen Mustafaa Khaalid gadhiisi Khaalid gadhiisi jeeni ilaan gammaa Khaalid manaan nu bira hin geenye bikkeen nu jiru hin beekne bikke gadi hin lakkifne wala gad lakkisuu gad lakkisuu waan nu kujibu hin beekne kiyyaan fattaalle kuniiti. Akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ammallee irra deebiseetiin jawwaala eh, irra deebiseetiin Khaalid nu bira hin geenye kiyyaa fattaale gad lakkifte moo gad hin lakkifne jeetiin gaafadhaa.

Yeroo daawwataa wantoota kiyya irratti dawwaluutu hin jira kiyyaa fattaala kana irraan gammaa kaaliin nu bira hin geenye xiqqoo dura dawwaleetiin kaalii gad lakkisiin jeenii jira. Alo, Boo kiyyaa fattaala amma fakkite maal seete maal? kiyyaa wasaka kaalii amma xiqqoo kaalii gad lakkisiin hin jenne kaalii irraan gammaa mana nu bira hin geenye akkam goota mucaa.
Ufatu maal lakka Kiyyaa kijiba faraddu faraddu kuduraa faradaa te tanaanin si argeeti akka dhannadhootti hin kijibiniiti kaalin na bira hin geenye ilaan gammaa. Aboo yoo dhiira taate cidhaan kee yoo nan sirraa muree kana afaan siin keenye koottuu mee koottu koottu yoo dhugaan dhiira taate koottu koottu koottu dabi amma koottu.

gaggeesseen jira kutee jira na bira jechuun jiraadha. Ilaan gammaan tanaa haali nu bira hin geenye hanga haali nu bira ga'u takkatti tiyyaan fattaalli tunis asii mana kana gadi hin baatu. Akka Obbo Gabaadhaa, gabaadhaa, akka gabaadhaa. haalli iskee hin madaallu.